Исәнмесез? Миңа дүртенче ирем. Олы Казанга җен белән кобраны салып кайнатканнарда шуннан син исәнмесез дип килеп чыккансың дип әйтә торган ие. Алкаш. Дүртенче ирем дигәнгә туганнар Ачуланмагыз, ә, аптырамагыз. Ул үзе дә, мин аның алтынчы хатыны булдым. Ул үзе дә атасының тугызынчы бишәсеннән туган бала. Хатыннардан хатынга йөрергә аларның нәселендә бар, миндә дә озак тормады, конечно. Нишләтеп тотыйм мин аны? Шундый буйсыным белән. Көне-төне исерек. И вообще, аны мин аны аптырыйм ул мин аны. Исерек мужиклар белән яшәгән хатын-кызларга. Минеке дә эчте бит. Ой, эчте. Авылда эчкән ир белән кыен бит ул яшәве. Ише чөгендер бирәләр икешәр гектар. Шулай бит? Әйе. Көне буена ачы кояшта туңгаеп, күтеңне пешереп кайтасың чөгендер басуыннан. Дибе? Кайтуыңа ләх исерек. Хе-хе, еще сырой. Әйе. Бирмәсәң сугыша. Әйтерсең мин аңа чөгендер басуында самагын куып ятам. Аңа лишь бер шәргә булсын. Сез уйлаган әйбер түгел. Соң инде иптәшләр, куып чыгардым, нишләтеп тотыйм инде мин аны. Көтүче. Аның шартлар шартлама чыбыркысына алданып ятканчы мин әйтәм. Коммерсантлар бетмәс әле, каләмнәре әйбәт яза торган. Шулай итеп, иптәшләр, бардым шәһәргә. Иң беренче бардым дискотекага, берәрсен карыйм әле мин әйтәм. Хәзер дискотекалар бар бит. Кому за 30, кому за 40, кому за 50 дигән. Шуңа мин бардым. У кого за 30, ә кому за 30 дигәнгә бардым. Барып керсәм, Хәтирә карчык белән Хибат картны көчкә таныдым. Хәтирә карчык, ул теге домдвага барып алып кайтты да Хибат картны ияртеп шуннан.

Хәтирә карчык. Моны андый каблук кигән, кавалерский аякларына капрон колготкилар кигән. Мини юбка да, кыскарак әле, моны налайрак әле ул. Ты что, син важный гына китеп барган була. Ә инде, ә инде, ә инде Хыйбат карт. Аның бер аягы төз, бүкләнми торган, бер аягы бүкләнми бер дә. Суң аягы бүкләнми торган бер дә. Хәтирә карт, Хәтирә карчык артыннан соңга калмаска була. Хәтирә карчык китеп барган була. Хыйбат карт артыннан тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Аягын катырып алган төзгә. Шуннан соң теге, теге твистны бәрәләр, бәрәләр, бәрәләр дә, шуннан Хибат карт арый бахыркай. Өченче аягына таянып, ял итеп ала. Соң инде кем дискотекага таяк таянып йөри? Шулай бит, мин таяк ими бит, ай. Кем таяк таянып йөри инде? Шулай итеп, шулай итеп монда булмады, мин әйтәм. Бардым базарга. Базарга барып та кердем, анда бит инде хәзер бөтен акчалы кеше базарда. Барып та кердем. Гүзәл Ахматова белән Маптуха карчык сөйләшәләр. Маптуха карчык Гүзәл Ахматованы үзенең тешсез авызына караган. Үзе Гүзәл Ахматовага пыяла күзе белән карап тора. Ә исән күзе белән. Базардагы хөрмә саткан егетләрне күзәтә. Ох, Мактух абый! Шулай итеп, хөрмәтле туганнар, тиз генә, тиз генә бардым да мин. Анда минем әхирәтләр эшли, ит саталар. Бер-бер хәл булыр, мин әйтәм, җан биргәнгә җүн бирер. Бардым да, әхирәткә имин әйтәм, миңа говядина бир, самый деликатесный урынын гына бир әле шуның. И өемә кайтып киттем бит инде, на всякий случай ашарга әзерләп куям да, янәсе, если что, готовый булырга. Барып и кайтып итемне карасам, әхирәткәем, Салып җибәргән самый деликатесный урынын, үгезнең оят җирен салып җибәргән, Алла сакласын. И шу сигезәр кило ослушиват үгез булган бу ибәт. Шулай итеп, шулай итеп, шулай итеп булмады. Бер бәхетең булмагачтын. Ну, атнаке, э, э, мына шәһәрдә ачка үлмәскә можно, Димнәгән, димнәгән, туйларга чакыралар шунда, кунак булам, шуннан соң Тани живота да өйрәнә башладым хәзер. Димнәгән дигәннән бер күрше кызы, күрше кызы әйтә, Менә ди Виктория, Виктория апа ди, син безне димнәгән иең ди. Диванны сатырга да ярдәм ит әле. Мин әйтәм, Нәрсә булган диваныңа? Моны, ди, ирем Себердә чакта, ди, мин, ди, шушы бригадир эшкә итәргә килгәч, эшкә бармаска була, ди, менә шушы диван өстендә, ди. Әйтмәскәе шуны. Шулай әйттем, ди, әйе. Әйе, шуны әйтмәскәе. Хәзер, ди, ул кайтканчы сатырга кирәк, ди. Әй, туганкаем, мин әйтәм, кайгырма. Әгәр дә Мин бөтен өйдәге әйберләрне сата башласам, шул әйткән әйберләрне. Мин әйтәм, люстра белән розеткадан башка бер әйбер дә калмасы. Кайгырма, мин әйтәм, өйләндерә ул. Шулай итеп, шулай итеп, туйга Аллага шөкер чакырып торалар. Хәзер биергә дә өйрәндем. Таныш живота. И! Әйдә, әйдә, әйдә.